Ktibt diversi diski ma waħda minnhom baqgħet ikonika kif qedlek l-ewwel. Pajjiż tal-Mickey Mouse. Ara, pajjiż tal-Mickey Mouse oriġinarjament il-propja ehm, kienet miktuba minn Martin Attard. Imma Martin Attard ehm, mofriex li l-ewwel darba din id-diska, offrija lil Lenzo Guzman. U Enzo Guzma meta meta meta ġiet fidejh qallu le jiena di ma nkantajiex. Umbagħad Martin Attard mar biha għand Tony Camilleri. U Tony Camilleri rifjuta li jkanta wkoll, qallu le di kanzunetta ma nkantajiex qallu il-klim tagħha u jiena kont kif tajlu fuq tielet toqgħod il-borma. U niftakar ġi għandi Martin Attard meta kont għadni eh, Radio 101 San Ġwan, għalli għandi din id-diska li nixtieq li tkanta li offrejta l-Lenzo u l-Tony eh, għalli biex tkun taf sewa biex ma tuħux għalik, għalli għatlu l jena ma nidjax nkun suppositorju, nkwitax. Eh, u niftakar smajta daqqili għatlu għar, ħanajdlek Martin. Għatlu jien namela, imma rridu namlu l-arranġament mużikali iktar aħjar minn kif innu. U rrid nibdel xi kliem. Ehm, u fil-fatt il-kliem li bdilt kien kliem iktar b'saħħtu mill-li kellu, mill-li kellu Martin, kien iktar kattiv, biex niftehmu. Ehm, u rekord jajni għad ħanna bija fil-festival tal-kanzunetta tal-anja tal-poplu. Ehm, kienet, kienet xok dik id-diska meta ħarġet, il-għalix jien dak iż-żmien Kont, għanajdu l hekk il-prezentatur l-aktar popolari fuq Radio 101. Radio 101 huwa l-istazzjon proprjetà tal-Partit Nazzjonalista, jien kont impjegat mal-Partit Nazzjonalista, kont involut fl-attivitajiet tal-Partit Nazzjonalista u toħroġ dik id-diska b'dawk il-versi meta inti min qed jimpjegak qiegħed imexxi għax qed tikkritikah direttament anke f'diska kienet kienet eh, ta' xokk kbir għal min ikun jinnaf għadulek estrem fil-politika, inqatt ma kont estrem fil-politika. U niftakar li eh, meta ħarġet kienet ħarġet ordni l-101 li d-diska ma tindaqx fuq l-istazzjon. Imma tiskanta ħaġa tal-ħagġeb dal-pajis tant tant sabiħ dan il-pajjiż li għandu n-nisraniżmu tiegħu il-qlub tal-Maltin tant huma btqawwija li il-one radio tgħidx kemm bdew idoqquha din id-diska għax kienet tikkritika lill-gvern. Imma mbagħad li ġara hu li fl-1900 96 inbidel il-gvern. U allura l-101 iddeċidew li jibdew idoqqu għadin id-diska. U l-One Radio waqfu ma daqqaw iżjed. Għax kienu fil-gvern, tifhem, allura din il-kanzunetta isa ping pong ball, ballun ta' tennis, minna naħħa l-oħra. Imma tiskanta daw is-snin kollha li għaddew minn fuq. Għadhom jikkwotaw għan-nies u għadha mela. popolari. Niftakar ukoll darba Meta meta meta rbaħt il-festival. Il-festival kien is-sibt it-tnejn taħt l-uffiċċju u kont fil-lift u daħal politiku fil-lift miegħi u għalli proset għalik hej. Proset bieħa dik id-diska għalli. Għalli tajċ kemm murabjata, eh, il-Prim Ministru għalik. kien qed jalludi għal Fenek Adami. U jina kwetaj ftit, għat speċi, rabi għalija l-Prim Ministru għalfejn, di diska fl-axar mill-axar. U memx vers wieħed li mux veru, kiku tajtem xi vers li mux veru, nifima. U kwetajt kont għamil xi tleġimat newden, għax eh, fimni, eh, il-Prim Ministru kun rabijat għalik fuq diska, Tiddeja nara, u għaddew xi tliet ġimgħat jew erba' insomma jiena rġgħet kont deħel fil-lift biex nitla' fl-uffiċċju tiegħi u kif eżatti infetaħ il-bieb biex noħroġ mill-uffiċċju sibt ma' wiċċi lill-Prim Ministru. Ehm, u jiena ħsad dak il-ħin, flok ħriġt bqajt fil-lift. Għalli niżel l-isfel, għatlu, iwa, niżel l-isfel. U tħanna, għalli kif inġon, u rajt, għatlu, rajt. Għalli isma, għalli proset bil-ħat tal-festival, uġbit minn diska. Eh, sorry. Sorry. Eh, għatlu li li mux għakaluli. Għalli fl-iskutella ta' rasek mux zewġ toqbiet għandek għadda għamul Għatma nisi għalik.
Ġbitu mela. Kellek xie esperienza tal-paranormal jew xi ħaġa spjegabbli jew nkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkun tatjana fuq daw il-links li ħantukom.